بەڵێ من پێم خۆشم چاو پێکەوتنە بە یەک پێناسەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەست پێ بکەین کە ئەڵێ مرۆڤی تەندروست ئەو کەسەیە کە لە باشترین حاڵەتی جستەیی و دەروونی و ڕۆحیای بێت دیارە ڕۆژوو واتە ئیمان هێنان بە دینی ئیسلام ئەمە ژەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەو کەسە باوەڕدارە کە باوەڕدارە کەواتە لە ڕووی ڕۆحیەوە ئەم کەسە ئەتوانین بڵین لە حاڵەتێکی متەکامیلای لە حاڵەتێکی تەواوایە کەوای لێ کار بڕیاری ئەوە باکە بە ڕۆژوو بێ بۆیە ئەگەر یەکێک هات و باوەڕدار بێت یا خۆسەر بە هەر دینێک لە دینەکان و باوەڕی بەو دینە هەبێت ئەوە ئەو پێناسەیە تەواو ئەکات کە لە ڕووی جەستەیی و لە ڕووی دەروونی و لە ڕووی ڕۆحیەوە ئەم کەسە ئەتوانین پێی بڵین مرۆڤێکی تەندروستە بەڵێ ئێمە توانین بە شێوەیەکی گشتی سوودی ڕۆژوو لە حاڵەتی دەرونیە باسکەین و هەروەها ئەتوانین بڵین کە جگە لە سوودەکان لەوانەیە بۆ هەندێک نەخۆشی کە خراپی خۆی هەبێت لە ڕووی دەرونیەوە بە تایبەتی بۆ نەخۆشانەی کە خەمۆکیان هەیە ئەوانەی کە خەمۆکیان هەیە حاڵەتێکی تایبەتیان هەیە کە هەستکردنە بە تاوان ئەو کەسانەی کە بەڕۆژوە بن واتە لە ڕووی دینیەوە ئیماندارن و باوەڕی تەواویان هەیە کاتێ بە ڕۆژوە بن ئەمە بە شێوازێک لە شێوەکان هەستکردن بە تاوانەکەی کەمەکاتەوە یاخود با بڵێن ئەیگەینەتە حاڵەتێک کەوادا ئەنێت ئەو گوناهانەی کە کردوێتی پێشتر ئەو کارە هەڵانەی کە کردوێتی بەمە لێخۆشببوونێکی بۆ ڕوئات هەروەها لە ڕووی دەرونیەوە گەر زیاتر باسیکەین بۆ نەخۆشەکانی خکە خەمۆکییان هەیە ئەیخاتە بارێکی دەروونی ئارامەوە کە چیتر وا هەست دەکات ئەگەر هاتوو ئەم دنیاشی ئاوا بە ناڕەحەتی و بە ناخۆشی بێت لەو دنیای داهاتووە ئەمە ئەکەوێتە بارێکی دەروونی ئارامتر و بەرەو جیهانێکی باشتر ئەڕوات بۆی ئەمە لە ڕووی خەمۆکیەوە ئەتوانین بڵێین ڕۆژووگرتن یاخود بە شێوەیەکی گشتی باوەڕهێنان بە هەموو دینەکان ئەو سوودەی ئەبێت. ئەو کەسانەی کە مادەی هۆشبەر بەکارێنن دیارە ئەمەش هەر لە ڕوویەکی ترەوە ئەتوانین بڵێن کە سوودی هەیە ڕۆژوو بۆ نمونە ئەو کەسانەی کە ئەلکهول لە خۆن یاخود ئەو کەسانی کە مادە هۆشبەرەکان بەکارەهێنن ئەگەر هاتو ئەم کەسە باوەڕدار بوو ئەوا لە مانگی ڕەمەزانا بڕیارێگەیا کە چیتر ئەو مادەیە بەکار نەهێنێت و ئەگەر هاتو ئەو کەسە توانای هەبوو لەبەرەوەی ئەو باوەڕەی کە هەیەتی وزەیەکی پێ ئەبەخشێت کە چیتر ئەو مادەیە بەکارنەهێنێ و ئەگەر هاتو توانی بۆ ماوەی مانگێک بەکاری نەهێنێ کەواتە ئەو کەسە لە باری ئالوودەبوون ڕزگاری بووە ئەتوانێت دوای ڕەمەزانیش بەکاری نەهێنێتەوە ئەتوانین بڵین لەو ڕۆوە کە سوودێکی زۆر زۆر باشی هەیە بۆ کەسانی کە مادە هۆشبەرەکان بەکارێن بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها ئەتوانین دەڕووی فسیۆلۆژیشەوە باسی ئەوە بکەین ئەگەر کەسێک بەردەوام ئەلکهول بخوات ئەگە بێت و لەو مانگەیە بڕیاری ئەوە بات کە ئەلکولەکە بەکار نهێنێ ئەوە لاشەی ئەگەوێتە بارێکی ئیسراحەتەوە جگەری مەجای ئەوەی ئەبێت کە خۆی دروست کاتەوە مەعیدەی ئەگەر تووشی قڕحەیەک برینێک بووبێت ئەو مانگەی کە ئەلکولەکە بەکار ناهێنێت تەنها لە ڕووی ئەلکولەکەەوە با بڵین ئەوە سوودی پێ ئەگەیەنێ بەڵێ یعنی هەندێک نەخۆشی هەیە کە پێویستەکە ئەو دەرمانانەی کە هەیەی لە ڕۆژێکا سێجار یاخ و چوارجار بەکاری بێنێت لە ڕووی پزیشەوە ئەو کەسانی کە دەرمانەکانیان لە ڕۆژێکا لە دوجار و سێجار زیاترە ئەوە پێویست ناکا بە ڕۆژ بن لەبەرەوەی ژەمی دەرمانەکانیان ئەفەوتێت باشتر وایە ئەو کەسانی کە دەرمانەکانیان چەند جارێکە لە ڕۆژێکە ئەگەر بکرێ بە ڕۆژوو نەبن یاخۆ دەگەر بە ڕۆژوش بن ئەوە لە ماوەیەکا بیگرن کە دنیا زۆر گەرم نەبێت یاخود کە لەشیان تووشی وشک بوونەوە نەبێت ئەگینا بۆ هەندێک لە نەخۆشیە درێژخایەنەکان بەڵێ ئەتوانین بڵێن کە ڕۆژوو زەرەری هەیە و لە ڕووی دینی ئیسلامیشەوە هەر شتێک کە زەرەری بەلاشت گەیان ئەوە باشتر وایە کە نەکرێت بۆ یە کەسانی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە لە ڕووی ئاینیشەوە فتوایان بۆ دراوە کە باشتر وایە بە ڕۆژوو نەبن لە بەرەوەی زیانیان پێ ئەگەیەنێ بڵێ ئێمە توانین لە هەندێک حاڵەتە باسی ئەو حاڵەتە تایبەتانە بکەین کە ڕۆژوو بوون یاخود بە ڕۆژوو بوون دروستی ئەکات بۆ نمونەو کەسی کە بە ڕۆژوو ئەبێت لە بەیانیۆ تا ئێوارە ئاو ناخوات و هیچ خواردنێک ناخوات ئەمە وا ئەکات کە لەشی تووشی وشک بوونەوە بێت ڕێژەی ئاو کەم بێتەوە لە لەشیا هەروەها ڕێژەی خوێکان بە تایبەتی سۆدیۆم کەم بێتەوە لە لەشیا و ڕێژەی شەکر ئەمە وا ئەکا لەو کەسانە کە بەرەو حاڵەتێکی دەرونی ناجێگیر بڕۆن تووشی هەڵچوون ئەبن ئەگەر هاتوو ئەو کەسانە خۆیان تووشی نەخۆشی قەلەقی بوو بن یاخود ئەو کەسانەی کە خۆیان بە تەبیعەت و کارەکتەری خۆیان هەندێک تووڕەن لەم حاڵەتەیە توانین بڵین ڕۆژووگرتن ئەگەری ئەوەی هەیە کە بارە دەرونیەکەیان بەرەو خراپتر بەرێت و بەرەو تووڕەبوونێکی زیاتریان بەرێت لە بەرەوی ڕێژەی شەکردا ئەبەزێت و بە شێوەیەکی زانستیانە نزم بوونەوەی ڕێژەی شەکر لە لەشی هەموو کەسێکە ئەگەری ئەوەی هەیە کە زووتر هەڵچێت ئەگەری ئەوەی هەیە کە تووڕەبوونی زیاتر بێت ئەگەری ئەوەی هەیە هەندێک جار کاریگەری هەبێت لەسەر بیرەوەری و لەسەر زاکیرە و لەسەر تەرکیزی مرۆڤەکان